דריי טעג איז טייבעלע נאכדעם ארומגעגאנגען צו טראגן, זי האט געשיקט צום הארצן אזא צעטעלע, מיין טייערע, ווארט נאך א טאג און גיי נישט צו אונז, איך וויל נישט, איך קען נישט, איך וויל פארברענט ווערן פאר שאנד וואס איך האב גענארט אונזער איינציגן פריינד מיכאל, און איך האב אים נאך ביז היינט נישט אויסגעזאגט מיין גליק היינט, מארגן וועל איך אים דערציילן, ווארט נאך א טאג, נאך א טאג, ביז איך וועל דיר שרייבן, דו זאלסט קומען צו אונז, איך וויל דיך שוין זען. אין יענעם אוונט, זייגער צוועלף, אז פעלדמאן האט זיך שוין געקליבן לייגן שלאפן, האט אים טייבעלע א קלאפ געטון אין דעם טיר. ער האָט זיך שטאַרק פֿאַרװוּנדערט אױף איר שפּעטיקן װיזיט. טײַבעלע האָט זיך צוגעזעצט אַקעגן פֿעלדמאַנען מיט די װערטער, מיכאַיִל, איך האָב אײַך יעצט אַ װיכטיקע זאַך צו זאָגן. מײַן האַרץ, װאָס איז ביז אַהער פֿרײַ געװען, איז נישט לאנג געוואר געווארן פון א נייעס מיין הארץ וואס איז ביז אהער פריי געווען איז נישט לאנג געוואר געווארן פון א נייעס פעלדמאן האט ברייט אויפגעעפנט די אויגן און טייבעלע האט ווייטער גערעדט גלייך און ריין איך האב ביז אהער נישט געוואוסט אז ליבע איז אזוי שטארק אז זי ווייסט נישט קיין גרעניץ, קיין שעמעדיגקייט. פעלדמאן האט געהערט נייע ווערטער פון איר, און האט זיך געקלערט, דאס איז זי געקומען אויפדעקן איר הארץ פאר מיר און אויסזאגן אז זי ליבט מיך אויך, ווי איך זי, שוין אזוי לאנג. מיין בעסטער פריינט מיכאל, איך מוז אייך דערציילן וואס מיט מיר האט פאסירט די לעצטע טעג. כ'האב ליב מאריץ זילבערמאן. פעלדמאן איז געווארן בלאס ווי די וואנט און האט זיך געריבן איין האנט אין די אנדערע. ער האט געוואלט עפעס זאגן און האט נישט געקענט. טייבל'ע האט דאס געזען און האט ווייטער גערעדט. איך ווייס אז דאס זעט ביי אייך אויס קרום. מאריץ איז נישט מיין גלייכן. ער איז א פרינץ. נאר וואס זאל איך אבער טון מיט מיין הארץ? קען איך דען זאגן שא, שווייג שטיל? ניין, איך בין נישט שולדיג, איך האב אים ליב אזויפיל אז מען קען מער שוין קיין מענטשן נישט ליבן, איך האב אים ליב אזויפיל אז מער קען מען שוין קיין איין מענטש נישט ליבן, ליב האבן. קינד, קינד, האט איר פעלדמאן געענטפערט, דו פארענטפערסט זיך אומזיסט, איך האב שוין לאנג ארויסגעזען אז עס דארף גיך קומען די צייט ווען דיין הארץ וועט אויך אנהויבן צו רעדן. אמת, איך האב נישט געוואוסט אויף וועמען דיינע אויגן קוקן, דא האט זיך פעלדמאן אביסל פארהוסט, איך האב נישט געוואוסט אז דו האסט פאר דיינע אויגן אזא מענטשן וואס זיין שיין געזיכט מיט זיין געשטאלט קען הארמאניזירן מיט אזא פריילן ווי דו, מיט אזא פריילן ווי דו, פריילן איז א ווארט פאר א יונג בייבל, א יונג מיידעלע, ווי דו, טייבעלע, זענען די ווערטער נישט, זענען די ווערטער נישט געפעלן, זי האט אים איבערגעשלאגן, אריינגערעדט. האט קיין פאראיבל נישט, מיכאיל, איר ווילט מיר א פארוואורף מאכן אז איך האב ליב געקריגן א שיין פנים, טײַבעלען, דו קענסט מיך נישט פֿון נעכטיקן טאָג. דו װײסט, אַז מיר איז אױך לעכטיקער צו זען פֿון דער װײַטנס, אַז די לידענדע זענען בײדע שײן און יונג. עס איז אַנגענעם צו זען אַזאַ פֿײַן פּאָר, װי דו מיט מאָריץ זילבערמאַן. נאָר זאָג מיר, טײַבעלע, װאָס איך װעל בײַ דיר פֿרעגן, און זאָלסט זיך נישט געפֿינען באַלײדיקט. וואס איך מיש זיך אריין אין אייערע געשעפטן, זאלסט זיך נישט געפינען באליידיגט אז איך מיש מיך אריין אין דיינע געשעפטן, אין אייערע געשעפטן. צו קענסטו אים שוין גוט? צו האט איר שוין גערעדט וואס ווייטער וועט זיין? צו האט איר זיך געפרעגט וואוהין דאס וואסער טראגט אייך? פעלדמאן האט נאך לאנג גערעדט איבער דעם ענין, טייבעלע האט אים נישט געענטפערט, זי איז געזעצן אנגעשפארט אויף ביידע הענט און האט נישט אראפגעלאזט קיין אויג פון פעלדמאנ'ן, וועלכער איז ארומגעגאנגען אהין און צוריק שטארק צוטראגן איבער א האלבע שעה, אין וועלכע נישט פעלדמאן נישט טייבעלע האבן קיין ווארט נישט גערעדט. ענדליך איז פעלדמאן צוגעגאנגען צו איר, האט ארויפגעלייגט ביידע הענט אויף אירע אקסלן און האט איר געזאגט מיט א שטיל קול, טייבעלע, דו ווייסט אז דו ביסט ביי מיר טייער ווי א שוועסטער, ווי א קינד. פארלאז זיך אויף מיר, איך וועל אייך ביידע נוצליך זיין. נאר דאס בעט איך פון דיר, אויב באהיט גאט אונזערע פלענער וועלן נישט אויסגעפירט ווערן און עס וועט זיך נישט גוט אויסלאזן זאלסטו זיך דערמאנען פון דיין איינציגן בעסטע פריינד מיכאל פעלדמאן.